السلام علیکم دوستو میں ہاں تہاڈا اپنا میزبان عباس سیواگ تساں دے دے پے وے عباس سیواگ تھل ثقافتی رنگ اج جڑی چیز میں تہاڈے واسطے گھن کے آیا او اے خود اعتمادی کہ اپنے آپ تے اعتماد کیا چیز ہے پوری دنیا دے وچ سب تو زیادہ اموات جڑی ہیں

جیڑھے فن ہین جیڑھا او کامیاب لوگ ہین جیڑھا کچھ انہاں کو پتہ ہئی اوں اگاں کہیں کو موٹیویشن نہیں ڈتی کہیں کو فن نہیں ڈتا کہیں کو صحیح مشورہ نہیں ڈتا اے سارے پاکستان دا ساری سوسائٹی دا سارے اس معاشرے دا بہت بڑا المیہ ہے اس تو بعد کوئی بندہ وی کوئی کامیاب پرسن اینی ون پورے پاکستان ساری سوسائٹی دے وچ جیڑا کام وہ خود کریں دا پیو سی تو کدیں اوندا مشورہ نہ دے سی کسی یار یہ کام ٹھیک کوئی نہیں تو بیا کام کر تو کوئی بیا کام شروع کرنا چاہ سیں او آکھسن یار اے وی کہیں کم دا کم نئیں ایکوں چھوڑ یار توں اے کم کر۔ خصوص بالخصوص ساڈا جیڑھا سرائیکی معاشرہ اے ساڈی سرائیکی ثقافت اے ایں سوسائٹی دے وچ سب توں جیڑھا کم اعتماد کریندن اپنے بالاں تے او ساڈے والدین ہن مثلا ساڈے سرائیکی بال نے آکھے

لیکن انہوں کو ایجا کام کرنا چاہیے ہے کہ شہر دے وچ کم از کم اندر جیا اچھا موچی کوئی نہ ہوئے تساں کوبلر دا ایک برانڈ سنو سی لاہور دے وچ موچی ایک برانڈ ہے ہینڈ میڈ جتیاں بڑھیں دے ہاتھ نال بڑھیں دے انہوں دی قطارہ جی لگ کے لوگ انہیں جتیاں گھندن کیوں ہک او اپنے آپ کوں ایں لیول تے ونڄ کھڑا ہے کہ لوگ اوندیاں جتیاں پاوݨا پسند کریندن۔ ایویں آلی کار اگر کہیں دا ٻال آکھے کہ میں درزیاں آلا کم کرینداں کوئی والد نہ چاہسی کہ میݙا پتر درزی بݨے۔ بھئی درزی بݨݨا کوئی جرم نئیں کوئی عیب نئیں لیکن درزی کیجھا بݨے۔ کہ شہر دے وچ اوندے نال دا درزی کوئی نہ ہووے۔ میں ایسے ایسے درزیاں کوں جانڑداں پاکستان دے وچ پرسٹیج ہے ملتان دے وچ آؤٹ وے آؤٹ رے لاہور لبرٹی دے وچ سارے لئیے تو لوگ اتھاں ویندن کپڑے سواون واسطے ایک برانڈ بن چکے ہیں وہ ایک ناں بنا چکے ہیں دوستو تساں اگر درزیاں والا کام بھی کرنا چاہندے ہو تو این لیول دا کرو کہ وہ جیا بیا کوئی نہ ہووے اگر کوئی آدھے کہ میں درخانہ والا کام کرنا چاہنا کارپینٹر بننا چاہنا میں لکڑی دا کام کرنا چاہنا کوئی والد کوئی پیو ساڈی وسپے دا وہ کوئی الاؤ نہ کرے سی کہ نہیں یار یہ کام چنگا کوئی نہیں میں ایسے ایسے فرنیچر دے کاریگراں کو جاننا جڑے ہک ہک سیٹ پانچ پانچ لاکھ روپے دا ڈھا ڈھا لاکھ روپے دا وچے نا درخانہ والا کام کرنا فرنیچر دا کام کرنا لکڑی دا کام کرنا عیب نہیں لیکن کرنا اس نوعیت دا ہے کہ شہر دے وچ کم از کم تھوڑے کول چنگا ہور کوئی نہ بنیندا ہووے۔ دنیا تہاکوں کہیں حال دے وچ جیون نہ دیسی۔ میں تہاکوں ایک ایگزامپل ݙینداں، ساݙے وسبے دے پراݨے لوک ساکوں ایہ مثال سݨیندے ہوندے ہن کہ ݙو میاں بیوی اپݨے خچر تے گݙاں تے سوار تھی کے سفر کریندے پئے ہن۔ انہاں کوں بندہ مل ڳیا۔

تھوکوں چنگا لگدا ہے تھوڈے من کوں چنگا لگدا ہے تھوڈے دل کوں چنگا لگدا ہے اوکوں کرو دل کھول کے کرو اور عشق کر کے کرو محبت نال کرو خلوص نال کرو ایں لیول دا کرو کہ کم از کم اوں لیول دا کم از کم تھوڑے شہر دے وچ کوئی نہ ہوئے دوستو اے ہے خود اعتمادی اور اپنے تے اعتماد کرنا اگر میری ویڈیو تھوکوں چنگی لگے تو دوستاں نال ضرور شیئر کرے سو تے دوستو سارے چینل عباس سواگ تھل ثقافتی رنگ کوں ضرور سبسکرائب کرے سو تے بیل آئیکن دا بٹن دبا دے سو تاکہ ہر نویں آوݨ والی ویڈیو تھوڑے تک ضرور پہنچ دی رہ ونجے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ